Salut a wëllkomm zeréck bei Gudenheim Medewerf Media Channel. Haut hunn ech e ganz einfacht Rezept fir iech, wat der wahrscheinlech nach ni selwer doheem gemaacht hutt, Moschter. Dat ass ganz simpel ze maachen a vill brauch der och net fir. Ech hunn hei 50 Gramm gemëscht Moschterkären, dat heescht bronger a gieler, 25 Gramm vun deenen zwee. 50 Gramm Moschterpudder, scho vir gemuelen, 6 Gramm Salz, 110 Milliliter Waasser hunn ech hei gemooss, an Äppelesseg. Vill méi braucht et och net. Dofir vläit e Mouser fir d'Käre kleng ze maachen. Oder hei hunn ech och eng Kaffismillen, eng elektresch, geet fir mech vill besser, méi einfach. Ech kréien se och méi reng. Ech hunn léiwer wa mäi Moschter méi reng ass. Dir kënnt d'Kären och ganz dra maachen, dir kënnt se just bësse kleng maachen,

Ech man déi do hei an d'Kaffismillen dran. Gin natierlech och extra Mixer fir Gewürzer an esou, mee ech hun meng Kaffismillen hei, geet grad esou gudd. An lo kënnt der se esou kleng maachen wéi der se gären hätt, eben fir mech mi méi gemuel, geet och relativ féx. Nach e bësse géing ech der net doen, ass nach ze vill. Der kënnt d'Kären natierlech och ganz an de Moschter eramëschen, et ass wéi der et am léifsten huet. So. Komm kucken. Sou hunn ech mäi Moschter am léifsten. Ech hunn sou reng wéi et geet. Richt no net vill. Richt nach e bëssen no Kaffi. Ech hunn se propper gemaach. Ech schwieren op alles, ech hunn se propper gemaach. Sou. Stecker erauszéien. A lo si mer sou beim zweeten, also zimmlech leschte Schratt. Alles an d'Schossel maachen a mëschen. Nimm dat net. Et soll een net mam Fanger an de Mixer goen, et ass kee Stecker dran. Ech si professionell, ech weess wat ech maachen. Sou, Säit hei. 50 Gramm virgemuelene Pudder, deen ass nach e gutt Stéck méi reng wéi dat wat ech elo gemaach hunn. Sou. 6 Gramm Salz. Sou, kënne mer och ganz dra maachen. Et sinn nëmme grad 110 Milliliter, mee et geet nach duer. Sou, hei hunn ech den Äppelesseg, dovunner maache mer 3 Zoppeläffel dran. Net méi an net manner. Eent. Zwee. 3. Zu gudder Lescht déi 110 Milliliter Waasser. Sou. Ech muss dat ganz just vermëschen. An elo wäert Dir Iech denken, gesäit awer nach verdammt flësseg aus. Jo, gesäit extrem flësseg aus. Mee wa mer dee lo an d'Glieser fëllen a stoe loosse fir 3 Deeg, Dat erklären ech iech duerno och nach. Dann zitt de ganze Moschter, d'Kären an de Pudder d'Juel ganz besser op an da kritt dat déi richteg Konsistenz. Lo hu mer dat ganz fäerdeg gemixt. Soll ongeféier déi Konsistenz hu wéi bei mär elo, d'Caroge e bësse méi flësseg sinn. Méi déckflësseg am beschten net, wéi gesot gëtt nach méi déckflësseg mat der Zäit. Kënnt ee kech maachen, keng Angscht, wat dat wat een elo schmaacht, dat ass net de finale Goût. Ok. Ma ass gutt schaarf ginn deen doe. Ech hu schaarf Muster gär. Wann der en gären net esou schaarf hätt, dann maat d'Waasser waarm an dann maat dat Waasser dran. Duerch iergend e Grond, ech kann lech net erklären wéi e Grond, wann der waarmt Waasser huelt, gëtt en net esou schaarf duerno. Science mam Paul. Do kann mer Kapp dra maachen. Mir hunn hei fäerdeg gemëscht an der Schossel. Dat war elo u sech vum Kachen hier schonn kachen. Där kënnt elo Glieser, al Moschtersglieser kënnt der huelen. Där kënnt Gebéisglieser huelen, wou der gespullt huet. Ech huelen ebe just meng Gewürzglieser. Hei sinn déi eenzeg eidel Glieser, wou ech nach hunn, well ech scho Moschter gemaach hu fir ze testen. Fëlle mer déi elo mat Moschter an dann loosse mer déi bei Raumtemperatur zwee bis dräi Deeg nach dobausse stoen. Da fermentéiert dat Ganzt sech, kritt eng aner Konsistenz, Konsistenz, an e vill bessere Goût nach. Dat war et elo mam Maache vum Moschter. Lo loosse mer deen 3 Deeg, zwee bis dräi Deeg, Einfach an de Kiche stoe bei Raumtemperatur. Hei ass elo net schlëmm, well de Korken dee léisst Loft duerch. Wann Dir elo e Glas mat oder iergend e Gefääss mat Schrauffverschluss hutt, maacht deen net ganz fest zou, well et fermentéiert awer et ka sinn, datt do e bësse Gasen entstinn, net datt dat explodéiert, an dann no zwee, dräi Deeg ass et gutt. Schmaacht alt nach eng Kéier wann en iech gefällt an de Frigo an den hält sech. Also sou Glas ass mär nach ni schlecht gin am Frigo well et war ëmmer éischter eidel dat heescht et hält sech eng gutt Zäit. Och nach wann der se gefëllt hutt klappt se e bëssen op den Dësch fir d'ganz Loft eraus ze kréien an da waart dat. Huet am Muster selwer gemaach, et ass net méi an net manner. Villmools Merci fir d'Nokucken an loosst vläit e Like, Subscribe bei Elefaf Media. Wann der nach Froen dozou hutt kënnt der mer roueg op Instagram bei e Gudde schreiwen.